Бер ике бер. Эшлиме? Все.
Бер ике бер.
Киттек. Амелия. А, мин сиңа хәзер берничә сорау бирәм, Аларга җитди итеп җавап бирә кирәк, булаймы? Ярый.
Ни хәлләрең бар, Венера? Нормально.
Венера, узган атнада Казаннан 50 мең тонна кар алып чыкканнар, име? Тагын бераз гына карган. Шушы карны нишләтергә?
Керергә или машина белән. Ә кемнәр керергә тиеш аны? Әти, әни или неуставный помощник. Менә.
Фасиховлар гаиләсе керергә тиеш, име? Аның өчен аларга нәрсә бирәбез? Көрәкләр.
Көрәкләр бирәбез.
Син нәрсә яратасың, Хәлил? Лошадь, шапки, шапки,
шапки. Тагын нәрсә яратасың? Монысын аңладык, бөтенебез дә аңладык. И все. И все. Рәсәйдә ришвәтчелек тамыр җәйгән. Аның белән ничек итеп көрәшергә? Һәм гомумән көрәшергә кирәкме аның белән?
Минем фикерем, көрәшергә кирәкми. Чөнки начар эш. Чөнки начар эш. Ришвәтчелек белән көрәшү начар эш, шулай бит? Көрәшмәгез ришвәтчелек белән. Ә ничек уйлыйсыз сез? Татарстанда ришвәтчелек бармы?
Бардыр. Бардыр.
Менә шуның белән көрәшергә кирәкме безгә юкмы? Юк.
Юк, кирәкми. Ришвәтчелек калсын, име? Син дә шулай уйлыйсыңмы? Әйе. Ришвәтчелек белән көрәшергә кирәкми. Балалар әйтсә, хак әйтә. Чөнки көрәшеп берни дә бер килеп чыкмаячак. Шулай бит? Менә бу кем икән бу?
Бу потлый трус.
Бу кем икән бу? Бу

Белмим. Ничек белесең? Белмим.
Татармы бу, урусмы? Татар.
Татар.
Кем исемле кеше бу татар булса? Альберт Эйнштейн. Альберт Эйнштейн, который ничего не знает. Киләева, киләева, еләшкән бер. Кар.
Килә ява, килә ява, ияләшкән бер кар. Кем икән бу?
Кем дип уйлыйсың? Э, Җырчы. Ә нәрсәгә ул алайса машина белән эшкә? Машинада ярата. Нитегә? Машинада йөрергә ярата. Машинада йөрергә ярата торган җырчы. Кем бу? Беләсеңме син моны? Җырчымы бу?

Зур үскәч кем буласың, Халит?
Булам пожарник. Пожарник буласың. Стоматолог. Стоматолог?
Нәрсәгә стоматолог? Де детский стоматолог. Балалар стоматологимы?
Потому что детский стоматолог күп акча эшлиме? Юк, потому что ул авыртмый. Мин, ан, мин анда булдым, вообще авыртмады ул. Тагын кем буласың? И я булам

Әти-әниләрегез кем булып эшли?
Минем әнием эшли
Кайсы матуррак җырлый? Әтиме, әниме? Әти, әни. Икесе дә матур җырлый.
Акча эшлиләрме алар җырлап? Әйе.
Алып кайталармы өйгә?
Әйе.
Күп алып кайталармы?

Тойка. Французча беләсең дип чамалыйм мин бу сүзләрдән соң сине. Синең акча бармы Рулина үзеңдә? Бар.
Күпме?
Синеке, әтинеке дә шул кадәр, синеке дә шул кадәр, име? Кызлар, сезнең телефоннарыгыз бармы? Минем бар.
Синеке бармы? Минем
Минем уенча.
Әтинеке була ни, һәм искәрәбәттә инде. Эшләми хәзер Зифага. Зифага.
Әтинең бөтен искәрәбәткән әйберен Зифага бирәбез, име? Тагын берәр стишок беләсеңме? Берәр шигырь беләсеңме? Беләм.
Кем турында? Әти. Әти турында.
Әйдәле, сөйләп кара әле. Чыршы чыршы песене сагынып көттек ел буе. Син тагын да матуррак безенгәнсең бу юлы. Ой, молодец. Менә Ильясовлар гаиләсендә әти чыршы ролен үти. Яңа ел сәяныймы? Шулаймы? Киләсең ма тагы минем янма? Киләсең ма? Кайчан киләсең? Иртәгә.
Иртәгә киләсең.
Иртәгә көтеп калам сине. Баскара әниң янына бар. Пока.